Inselmulkom sinjuri għal shooter li sar program fuq il-wan imma l-iktar wieħed nadif għax ankun era ra daqsxejn sinjuri. Eħtin għadda f'dan il-cleaner nadif, prosit, prosit, għikolkom xaġa interessanti. Jew xi hack kif nistgħu nnaddfu, ibagħtuhilna hawnhekk. Isma, jiena llum xtaqt li niddedikaw ftit ħin dwar it-tindif sewwa. Isma, jiena nħassel mill-inqas darbtejn ġiet tliet darbit u anke erba' u ma naqbiża qatt xemx u xita bart u sħana dejjem inħasel. Nej, mhux qed nitkellem fuq l-upkeep personali, imma hemm ċertu postijiet li hemm bżonn jindafu għax ma nagħtux għal. Eżempju, labra mill-washing machine, għala da, xirna xilu jaqla

Anka fis-sajf għal revision araw ftit.
Kemm isbaw ħaram. Bdejna niffilmjaw jiena s-Sur Anġilleri u darba żilt li niġi Bormla minn fejn ħarġu diversi ħassieba biex flimkien magħhom niskopru xi fisser il-qawl. Awwissu la tarah u lanqas missu. Tlaqna. X'kunjomok? Bartolo.
Bartolo u inti?
Eh, Sammut.
Eh, ħana qersqu li naqa' fin-nofs. Awwissu la tarah. U lanqas missu.
Tafha int? Mela ma nafx. U xi tfisser?
Awwissu la tarah. Eh, bassa, bassa ngħiduha xi ħaġa inti taf? Ma nafix u.
Lanqas jien. Vera ma tafuhiex?
Mela ħa ngħidilkom. Awwissu. Eh.
Kif tkompli?
Awwissu? Eh. La taraħ? La taraħ u laqqas tmissu.
X'jiġifieri?
Eh.
Issa jien naf x'jiġifieri. Awwissu.
La taraħ? X'jiġifieri? Ma tafx, ejja law, xkun jomok int? Għazzoppar di għalaw għanfemek. Għax għawissu, tant kullħat imur bil-holidays lemmu law iġri, la tarom. U laqqas missu. Allura tant jispiċċa malajr mbagħad li tiġi assistat missu, mela għawissu la taraħ.

Issa nafu wkoll dwar Awwissu. Grazzi, grazzi Peach. Mela, sinjuri, issa imiss biex morru nżuru eh, l-anzjani tal-imġar. Mux serjen, ta' ma nistax illum. Eh, Sini!
Għara eh, ma ħatibat għax jim mux serjen, mux sen suq sal-imġar, zgull li.
Ibatu l-furban.
Il-furban ma l-anzjani. Ma tabatux bħala l-furban, ma ta' pajzan. Il-furban, pajzan.
Illum għamlu substitution u ġejt jiena qiegħed activating l-imġar. U ħanaraw xed jagħmlu wkoll ħanaqbes mal-ewwel din naħa. Ah, x'ismek, x'ismek? Ġuża Vassallo. Ġuża Vassallo. Jiena l-ewwel. Ejdli x'qed tippreparaw ġuża hawnhekk, x'qed tagħmlu? Din il-frawli u għal-breakfast ta' frawli. Ta' kem tagħmel bej wieħed u ieħor minnhom issa. U daqs differenti, qed neċita ruħi jena magħkom. Ah! Intom x'intom tagħmlu? Jiena assa. Inti assa tagħha. All right. Ma tagħmel in-nitallimni. Illa, ara. Minn qabel għax jiena.
Le, dik issa nagħmel peċis peċis bħal din. All right. U bad nagħmel kutra.

Issa kif tlestih ġvir, kemm joqsok minnu dak, għax hemmhekk jidher. Issa naħdem dejn.
Dak kollu. Eh, eh, talla li kallu.
Għanejlek. Ah, Ix-xogħol, um, ix-xogħol. Ja ħallikom, ħallikom, sinjuri, grazzi tal-ajtuni, ħanċab ta' pjena likom, ma se tagħmlu xogħol sabiħ ħafna. Grazzi. Viva l-imġarr, ejja tal-frawli!
Ajma, kemm huma l-elwin. Vera, elwin, vera.
Ħafna elwin. Isma' daf li teżisti app biex jiddejtjaw l-anzjani. Għall-anzjani biss? Għall-anzjani biss ma nistax kun. U xi sema?
Carbon dating.
Sema carbon. Bye, bye.